Рәхмәт, Җируска шулай тупланып, җируска килгәнегез өчен. Инде сүзне бу безнең берләштерелгән остаханәләр утырышы. Шуңа күрә җирусын алып баруны мин сезнең игътибарга безнең әдәби консультант Гази Мурат

Шушы безгә күмәк остаханәләр җыенында нәкъ менә шушы мәсьәләне уртага салып сөйләшергә җыендык. Бу остаханәләр утырышында без инде һәм проза, һәм поэзия, һәм драматургия, һәм балалар әдәбияты, һәм әдәби тәртип жанрларына нисбәтле каләм әһелләрен Менә үзәтен карарбыз дип уйлыйбыз. Соңгы елларда миңа еш уйланырга туры килә, чыннан да, менә шушы үз миссиясен безнең шигъриятебез үти микән бүгенге заманда, бүгенге елларда? Һәм ул һаман да безнең авангардта бара микән, үзенең позициясен югалтмады микән дип минем уйланганым бар. Аллага шөкер, Аллага шөкер, безнең шигъриятебез Әлмисактан килгән шигъриятебез һаман да әйдәмәнлек ролен үтәп килә. Дөрес, әлбәттә, төрлечә борчылырлык сәбәпләр дә бар. Менә соңгы берничә дистә елда безнең бик күренекле шагыйрьләребез бакыйлыкка күчте. Әйтик, менә Илдар Юзеевлар, Әхсән Баяновлар буыны. Үзе бер буынны тәшкил иткән Роберт Әхмәтҗанов, Зөлфәтләр, аннан соң Мөдәрис Әгъләмовләр, менә саный башласаң бик күп икән. Саҗидә Сөләйманова, Лена Шагылҗаннар һәм безнең атаклы 60 нчы еллар буыныннан да инде менә Рөстәм Мингалим, Гәрәй Рәхимнәр Бу дөнья белән дуслашырга мәҗбүр булдылар. Менә шушындый шартларда да мин ышанып әйтә алам, әйтә алам, безнең шигъриятебез барыбер бүгенге заманда да үзенең авангардлык ролен үтәп килә. Чөнки, чөнки безнең бүген дә төпкә җигелеп тарта торган шагыйрьләребез бар. Мичәү дә түгел, төпкә җигелеп тарта торган. Менә шуларның без, берсе безнең хозурыбызда утыра, Гөлүр апа Гыйззәтуллина. Менә аның турында инде әле ул Шигърияткә килгәндә дә, Хәсән Туфаннар, Шәйхи Маннурнар язып чыкты аның турыда. Аның иҗатына игътибар иттеләр. Аннары Әхсән Баян берничә мәкалә язды. Фәүзия Бәйрәмованың да язган мәкаләсе бар, менә Галимҗан Гыйльманның да. Алар бик күп, бик күп. Менә уйлап карагыз, Хәсән Туфаннан башлап, Флера Гыйззәтуллина иҗатына бик күп безнең күренекле каләм әһелләре игътибар итте. Мин менә Флера Гыйззәтуллина иҗатын татар әдәбиятында феномен дип атар идем, чыннан да. Феномен менә ничә дистә еллар инде ул менә төпкә җигелеп тарта һәм поэзиянең иң зур катлаулы жанрларыннан поэмаларга да мөрәҗәгать итә. Ә поэмага мөрәҗәгать итү инде ул шагыйрьнең масштаблы рәвештә фикерләве дигән сүз. Менә минем Күз алдыма китергән бар, безнең күренекле шагыйрьләребез бар, ләкин аларның поэма язганнарын мин хәтерләмим. Менә бер иш шундый шагыйрьләребез бар. Менә шуңа күрә минем әйтәсем килә, менә бу феноменны ничек аңлатырга? Юр апа, тормыштан килгән безнең шагыйрәбез. Тормыштан ул Кузбасста да эшләгән, шахтада, Донбасста да эшләгән, берничә шәһәрдә төпләнеп, нольдән тормыш корып, шушы шәһәрләрдә хезмәт куйган, тормышның инәсеннән җебенә кадәр белә. һәм поэзиянең бөтен жанрларында да эшли, хәтта әле мәкаләләр язарга да өлгерә, өлгерә һәм, әлбәттә, тормышны алып барырга да өлгерә. Менә мондый шагыйрьнең бүгенге көнгә кадәр дәүләтебезнең шушы югары Бүләген кулланмавы бик күпләрне, әлбәттә, мине генә түгел, бик күпләрне борчый, борчый. Монда инде гаделсезлек моменты да килеп чыга. Уйлый башласаң аңа. Менә мин хәтерләмим, менә бу кадәр поэма язган, хәтта әле дастан язганыма, бу кадәр шигырьләр, җырлар язган Һәм соңгы менә өч дистә дәверендә бу кадәр нәтиҗәле эшләгән безнең шагыйребезне мин күз алдына китерә алмыйм. Шуңа күрә менә аның кандиатурасын мин тәкъдим итәм, Берләштерелгән остаханә исеменнән. Аның китаплары бик күп, әлбәттә, алар бөтенесе дә лаеклы. Монда шигырьләр, поэмалар, аның иҗатын колачлаган китаплар. Ләкин Бик күп китап тәкъдим итергә мин киңәш итмим. Ике китаптан арттырмаска кирәк, ике китаптан. Чөнки ул бу премиянең теге асылына беркадәр теге бүләгә төшерә. Теге бөтен китапта әлбәттә ул югары бүләккә лаек була алмас та мөмкин. Әмма ләкин Флюра Гызәтуллинның менә ике китабын сайлап, мин аны менә быелгы Габдулла Тукай исемендәге Дәүләт премиясенә идарә карауны тәкъдим итәм. Сезнең арага килгәнгә егерме еллап кына Флюра апаның иҗаты минем маягым инде шушы дәвердә унбиш ел. Әсәрләрен укып, мин үземә иҗади кыйбламны билгеләдем. Җыр текстлары язып кына шагыйрь булып булмаганны аңладым. Нәкъ Флера апа кебек Ватан, ил, милләт, шулар арасында шагыйрь язмышы, аның һәр әсәрендә шагыйрьнең тоткан урыны билгеләнә. Ни өчен шагыйрьләргә игътибар җитми, аларны менә күтәрә алмыйлар, башка профессия кешеләре кебек йөрәгеннән кан булып тамып чыккан менә бу юллар, аның берсе дә мәкерле түгел. Мин укыдым, үзем Союзга керер алдыннан менә шушы башкаемда Дөнья исәпләре дигән китабым. Мин моны яшьләргә тәкъдим итәр идем. Укып чыккач, менә ничегрәк язырга кирәк, нинди юнәлештә, чөнки безнең кыйбласын таба алмаган язучыларыбыз бик күп. Талантлары була торып та. Флюра апа безне өйрәтә, нәрсә язырга кирәклекне, ничек язырга кирәклекне. Мин бу китабын аның шул вакытта, берлеккә керер алдыннан, бишектә тирбәлгән кебек, аның рифмасы чүкеч кебек сугып тора, аның ритмында бернинди дә чатаклык юк. Һәм менә берсен әйтмичә калдыра алмыйм, мин Арчанкы, ди ул. Үзенең тамырларын Арчага бәйли. Явыз Иван Эзәрлекләгән чорда Арчадан аның тамырлары ерак әбиләре Азнакайга күчеп киткәндер дип, үзен Тукайга бәйли. Менә Тукай белән мин очрашмый торып, җаным, мин тынычлык ала алмам, бу дөньядан китә алмам, ди. Мин, әлбәттә, монда теге Флера апаның гомере озын булсын, ләкин без Флера апаның Тукай белән җанының җаны очрашырга без ярдәм итәргә тиеш. Ул үзен Мин Тукайның сеңле кәше дип атый. Кардәш халыкларда Әбиләрне, апаларны, бабаларны һәрвакыт түргә утыртканнар, һәрвакыт аларга илтифат күрсәткәннәр, беркайчан да терсәк белән этеп төшермәгәннәр. Менә бездә бу җитеп бетми. Бер яктан Флюра апа, җитен чәчле безнең өлкән апабыз, икенче яктан аның иҗаты саллы. Менә Сибгат ага әйтмеш ки, үлчәүнең тәлинкәсенә язмышымны үлчәгәндә, кемнең язмышын куйыйм бер якка дигәндә, Флера апаның бер якка иҗатын куйсак, икенче ягына кую өчен безгә әле таулар өяргә кирәк, безнең кебек менә әле урта буынга. Шуңа күрә безнең җилкәбездә тау булып тора бу бурычыбыз, бу безгә берникадәр оят та. Күкрәгебезгә таш булып басып тора, без моннан котылырга тиеш. Без Флюра апага Тукай премиясен бирергә тиеш, җәмәгать. Бу безнең бурычыбыз.
Авырткан җирем юк, бәгырьне намусын авырттыра торган, чөнки һаман ничә елга чузып килеп, аңа Тукай премиясен бирү, бирми яшәү дөрес түгел, гаделсезлек. Бүгенге шагыйрьләр. арасында, мин азыкланам, ул ирләр дә яза алмаган кыюлык белән яза, гомере буе шулай язды. Шул ук безнең азатлык өчен көрәшеп йөргән елларда күп кеше шым гына утырды, ә ул балладалар тудырды, поэмалар язды, шигырьләр язды һәм һәрберсе татар дип як йөрәге янган кеше өчен үрнәк иде. Шуңа Инде ничә еллар буе дәвам иткән гаделсезлекне өзеп, һичшиксез Флюр апаны тәкъдим итәргә кирәк. Хәтта булдырып булса, Язучылар берлегеннән бер генә кандидат итеп тәкъдим итәргә, штабы, урысча әйтәм, штабы аны яңадан Микаэль медиакомиссиядә яклап чыга һәм уздыра алсын өчен. Бер генә кешене тәкъдим итсәң, безгә безотказно безгә булачак. Менә шушы вариантка кыстыйм сезне. Берничә тәкъдим ителгән поэмасы бар безнең бүгенге көндә өстәлдә. Мин Флюра апаның шушы яшендә дә шушындый егәрлек белән, шушылай куәтле итеп, монда утыручы бик күпләребезне уздырып, Яшьләрне дә, өлкән буынны да шундый уңышлы иҗат итүенә сокланам һәм әле яңа поэмаларын тагын бездә дә, бүтән редакцияләрдә дә тагын күрербез, тагы да аның Шушы зур дәрәҗәсе барлыгын тоербыз, кабул итербез дип ышанам, чөнки ул бик югары кимәлдә яза һәм татар поэзиясенең йөз аклыгы булып иҗат итә. Рәхмәт, Әни. Флёрданың шигырьләре бик саллы, тирән фикерле, шул ук вакытта хискияр бай. Тормышның ачысы, ачы хакыйкате аның иҗаты аша күрергә була. Шигырьләрендә ул илебез, телебез, милләтебез азатлыгы өчен көрәшә. Кешелек язмышы, табигать фәлсәфәсе. Ә поэмаларында тормышның ачысы да, төчесе дә ачып сала ул безгә. 2022 нче елда Татарстан нәшриятында дөнья күргән Давыл чәчәкләре китабында аның шигырьләре дә, поэмалары да урын алды. Аның китабын эшләве җиңел дә бер яктан, бер яктан җиңел дә булды, бер яктан катлаулы да булды. Җиңел, чөнки аның инде шигырьләре төш диярлек түгел, фикер җебе югалмый, бөтен нәрсәсе, аһәңе төзек, рифмы-ритмы камил. Ә менә аларның эчтәлеге, чынлап та, кешене, бәгырьсез кешене дә тетрәндерерлек була. Тетрәндерелдер мөгаен. Халкыбызның авыр язмышы, сугыш чоры, афәтләре барысы да аның иҗатында чагылыш таба. Вера апа, чын көрәшче. Аның үги яны белән үсүе тормышта гына түгел, шигъриятьтә дә ныгыткан. Шигырьләрендә авыр язмышка зарлану да, үксеп елау да юк. Ә менә авырлыкларга каршы тору, киртәләрне җимерә алу аңа хас. Ул илебез өчен, телебез өчен көрәшә. Бер вакытта да мескенләнми, зарлану, гомумән, аңа ят инде. Ханбикәләрдә булган хикмәт тә, ныклык та бар аңарда. Филү апа бик тырыш шәхес. Аның өчен поэма язу берни дә түгел кебек. Кайчагында поэмалары кыска шигырьләреннән күбрәк дип тә уйлап куям. Бу бу шигырьләр генә поэма дип аталырга хаклыдыр дип уйлап куясың кайвакыт. Гади шигырь генә дип язган була ул. Аның күңелендә илһам ташып тора. Хәтта үзе барысын да язып өлгерә аламы икән әле ул? Мөгаен, язып та өлгерә алмыйдыр кайберләре. Аның лирик, аның иҗатында нечкә лирика да бар. Аның иҗатында кешелек проблемалары турында да фикер күп һәм ата белән бала мөнәсәбәте дә чагыла. Гөлфир апаның иҗаты халкыбыз турында. Халкыбызның иң зур бүләген, мәхәббәтен казанды да инде. Ул дәүләтебезнең дә иң зур бүләген алса, без бик шат. Рәхмәт. Гөлфир апа, без дә бик шат әле. Сөембикә журналыннан башлап, 40 еллар элек

Түгелә, чәчелә һәм алар поэма да була, шигырь дә була. Ул балалар әйе дастан да була. Ул шуннан башка яши алмый. Ул менә бүгенге көндә дә Тукай дип, әнә шул мин Арча ягы, Арча гимны язам дип инде аны Мирзада мине җилтерәтә дигән була. Ләкин аның җанында менә ул Тукай рухы җилтерәтә аны, дөресен әйткән вакытта. Һәм, чынлап та, менә шулай килеп чыккан, инде тугызынчы мәртәбәме тәкъдим итү дигән кебек, теге рәнҗешләре дә бар. Флера апага булырга тиеш Тукай пленница. Ләкин менә мин хәл бар чакта сиңа борчылып, менә Розова әйдәгүенә яшәтеп торучы

Улым белән бөтен шушы Язучылар союзының иң шәп абзыйларын бөтенесе тартып өстерәдек. Әйе, җигелеп тартты. Шигырь язып бетердек.
Аны күрсәтүне мин чын манасында хуплыйм. Ул минем дус кеше, бергә яшәгән кеше һәм әгәр бу эш барып чыга икән, беренчеләрдән булып мин аны котлармын. Рәхмәт, Булат абый. Фирия остаханәсеннән без инде тәкъдим итәбез.

Шигърият остаханәсеннән Актан Тукай бүләгенә кандидат намзәт булып үтте. Идарәгә тәкъдим ителде. Егет сүзе бер булыр дигәндәй, мин инде үзем дә теге өч тапкыр сыйрат күперен күчкән кеше. Без ни өчендер менә хәзер үзебезнең иҗаттан башка укымыйбыз. Мин моны сезгә бөтенегезгә әйтә алам. Әгәр дә ышанмасагыз, мин бөтенесен укыйм дип, мин сезгә өч-дүрт сорау бирәм. Проза бүлегенә җыгын бер эшләп, мин беләм, бер-берегезне укымыйсыз, өеме? Үзегез генә укыйсыз. Аны да әле күләмен кискәннәр, гонорар җәйгән дип кенә укыйсыз. Мин җегерме бер ел Казан утларында эшләп, кемнең нәрсәгә лаек икәнен чамалыйм мин, җегетләр. Шуңа күрә минем кандидатура, җегет сүзе бер булыр, өч ел элек әйткән Марат Аба Мирхан. Беренчедән, монда Тукай премиясенә нинди китаплар тәкъдим итәбез дигән әйбер корректировка. Аның чыккан елы кирәк әле анда, ниләре кирәк инде. Бер әйбер бар. Заманында Ибраһим Нуруллин Тукай сөйде, бердәнбер Советлар җыры чорында. Тукай турында язганда, аның белән киңәшми өчен нәрсә дә булса табып та булмый иде, эзләп тә булмый иде. Һәм ул әйткән авторлар гына чыга ала иде. Әгәр дә Ибраһим ага Нуруллин исән булган булса, Марат Әмирханны кулыннан тотып, ул хәт Тукай премиясе комиссиясенә апарыр иде. Менә, Тукайның 100 ел, кабатлыйм үземне, 100 ел бернәрсә язганы юк Тукайның. Ләкин Тукай 100 ел буе һаман, безнең соңгы 100 елда язмаса да, ул популяр, ул кирәк безгә. Телебезне саклыйбыз, үстерәбез, дибез. Тукайны саклап үстерәбез. Тукайга әйләнеп-әйләнеп кайтырга кирәк. Һәм Марат абый соңгы елларда Тукайның шәҗәрәсен повестьлары белән иҗат иткән кеше. Әле аның әле язып, язып, хәзер язылып ята, Казанлыларга кирәк, мин беләм, чөнки аны беләм, мин хәлен сорап торам. Әйе, ул менә хәзер тагын ниндидер яңа материаллар тапкан. Җегетләр, Тукайны яңартмасак, без телебезне саклый алмыйбыз. үстерә дә алмыйбыз. Шуңа күрә мин Марат абыйның беренче китабы, әлбәттә, Биби Мәмдүдә дигән романы булыр иде аның. Һәм Тукай шәҗәрәсен әдәбиләштергән повестьләре өчен дип Марат Әмирханга җегетләр, сез ни, монда сөйләнгән бер кандидатура, ике кандидатура, ул бик тиеш идарәдә. Ләкин мин бүгенге утырышның

Язучы секциясен дә монда карарга бик тәкъдим итәм. Шәп язучы, ләкин Кәремнең вакыты килә көненә дә, әле бүген түгел. Син тукта, синең фикерең аңлашылды. Кәрәми турында шулай ук уйлаучы безнең каләмдәшләребез булырга мөмкин. Әйе. Кеше Кәрәми, Кәрәми, Рәфкать Кәрәми, ул бит инде, егетләр, шулай ук өлкән яшьтәге кеше һәм аның иҗаты,

Эшче анда капучылар арасына чыккан, фәлән тегән дип теге ни рабкорлар, сапкорлар, нәрсәләр бар икән. Тәрбия буенча. Ләкин аның иҗаты дөресен әйткәндә игътибарга бик лаек дип уйлыйм мин. Ул инде мин без әйтеп тормыйбыз. Сай вакытында чыккан әсәрләрне теле аша, стиле аша язучының үзен бик күреп бетереп булмый. Чөнки ул вакытта шундый тәҗрибәле шәп редакторлар бар иде. Алар инде теге каргаларда сандугач булып сайралалар инде, дөресен әйтергә. Менә хәзер ул редакторлар бетте, профессиональ язучы үзе нинди китап нәшриятты, ул безнең инде профессиональ редакторлар, Яхья Халитовлар, кешенең текем булуына карамастан, стилистлар, Кыяр Миңлебаевлар, кемнәргә алмадыр, ул Рейс Даутовлар, ул үзе бер академия. Шул, шунда хәзер анда әлбәттә профессиональ редакторлар калмады. Хәзер язучы ничек яза, аның нәкъ үзе күренеп тора инде. Шуңа күрә беркем дә алдан алданмый. Рәфкать Кәләминең әсәрләре, әлбәттә, анда теге чатаклыклар бардыр, тел, тел мәсьәләсендә, үслүп, үслүп мәсьәләсендә, ләкин аның теге тормышны күрсәтеп бирү, тормышны белүе, менә шушы Бакбали татар кешесенең образын бирү, ул әлбәттә, игътибарга лаек, мактауга лаек һәм ул, әлбәттә, безнең татар әдәбиятының шулай ук менә өлкән булган мактанышларының берсе. Шуңа күрә мин, әлбәттә, аның кандидатурасын шулай ук исемлеккә исемлектә калдыру ягында. Менә шуңа күрә сез инде хәзер марафонда күп күтәрдеңме? Шуңа күрә Камил абый әйтсен,

Әйдә шулай итәбез. Беренче көн тәртибендә Марат Әмирхан булды. Тавыш ша куябыз. Кем дә кем Марат Әмирхан кандидатурасы безнең э, идарәгә тәкъдим ителә. Тукай Принц кандидатура буларак шуларны тавыш бирү кирәк. Һәм э, сорамады. Син әйт, каршылар бар. Һәм каршылар, ә каршылар.
Каршылар юк. Битараф вакытында. Битараф чыгып китте ул берәү.
Битараф кеше, юкмы? Рәфкать Кәрәми кандидатурасына кем дә кем аны безнең идарәгә Тукай премиясе лауреатына кандидат дип тәкъдим итәргә тели кул күтәрик. Шуларны сорау. Битараф. Битарафлар.